السلام علیکم ویور خیال چال ہیں تو سن دے پہ یوٹیوب چینل سلیم کھوکھیا لا آج دا خوبصورت جا پیارا جا ویلاگ کرینے شروع پاک ویلیج لائف دا سلیم کھوکھیا لا ویورز آج ماشاءاللہ کل ساں معذرت خواہن چھوٹا جا ایک انوائٹ پروگرام آئی اتھاں اساں ٹائم گزار چھوڑا ہے سیلیبریٹ ساری اڈے گزر گئی ہے تے آج ماشاء اللہ پیارا جا خوبصورت جا اساں ولاگ گھن کے آ گئے ہیں سرائیکی کلچر دا خوبصورت پیارے پیارے سرائیکی نظارے اور خوبصورت جا ماحول باقی امید کرے سو تاکو ساڑا ولاگ پسند آسی ساڑا نال جڑے رہو پیارے پیارے محبتاں ونڈیاں کرو ساڑی ریکویسٹ ہے جتنے بھی دوست اب آپ ساڑے چینل تے نویں ہیں ساڑا چینل سبسکرائب کر گھنن آج دا خوبصورت جا ولاگ کرے سو شروع تے آج ماشاء اللہ تاکو پیارے پیارے نظارے لکھے ہیں سرائیکی کلچر تے پیارے پیاری خوبصورتی لکھے ہیں

تے اج اللہ پاروں خیر اساں آگئے اساں ساڑا کیبن ہی کل بند ہئی ماشاءاللہ تے اج اساں کیبن وی اوپن کیتا ہویا اساں آگئے اپنے ویوراں نال محبتاں محبت تھا ساڑے نال جیڑھے ساڑے دوست احباب کرین ہن اساں انہاں کوں خوبصورت جیہا پیارا جیہا ولاگ وی ڈے چھوڑوں سرائیکی کلچر دا تے اج ہی خوشی نال ولاگ سٹارٹ ہے باقی تساں ساڑے نال سپورٹ کرو محبتاں ونڈو ساڑے نال۔ کیونکہ تہاڈی سپورٹ ہوسی تاں اساں کامیاب تھیسوں تہاڈی سپورٹ توں بغیر اساں کجھ کینی سے۔ باقی پیارا جیہا کمنٹ کر چھوڑا ہے پاک ولیج لائف دا خوبصورت جیہا تہاکوں پیارے پیارے ایویں نظارے اساں تہاکوں ڈکھیسوں راہندے انشاءاللہ خوبصورت جیہا ڈیہدے پئے وینا دور دراز تے فوک کھڑی ایتھے ہی حالی کیونکہ فصلاں فصلاں دے اتوں محسوس تھیندا ہے دور دراز فوک کھڑی ایتھے ہی فوک ہوندی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ دھند آدھن کیونکہ کچھ سرائیکی لفظ آندے نا ایکوں دھند آدھن تے ایڈو سارا خوبصورت جیہا وݨ دا درخت ہے پیارا جیہا کٹنگ ایندی کرائی ہے۔ حالی تکر انیاں شاخاں کینی نکلیاں سامنے جتنے بھی پودے کھڑے ہیں انہاں دی بھی کٹنگ کرائی آئی او ماشاءاللہ پھپڑ دے پین دے لیکن اے درخت حالی کینی پھپڑا چلو امید کرے سوں جڑے رہو پیارا پیارا خوبصورت جے ماحول دکھے نے اور چلو تک اگاں دا خوبصورت جے دکھے نے لوکیشن آج دی

ویڈیو بنڑائی ہوئی ہے جس ٹائم ڈھول وجیندے تے ویڈیو بنڑائی ہوئی ہے اساں ماشاءاللہ پیارا لگدے ڈھول وجیندے سرائیکی کلچر دی سخاوت ہے نا بڑا پیارا خوبصورت دیا دھن دھن کڈیندے نالے ملنگ ہے علی دا تے ڈھول شول وجیندے اللہ پاک ٹھیک ہے جتھے بھی ٹرا ودے ماشاءاللہ اللہ کامیاب کرے تے تساں ڈسیا ہے ساکوں پیارا جے کمنٹ کر کے تاکوں کیویں لگدے ڈھول سرائیکی کلچر دا لیکن سرائیکی کلچر دی شان ہے خوبصورت جا پیارا لگدے ڈھول دی دھن ڈھول دی تھاپ اپنی اپنی ہوندی ہے والاخر ویورز تساں وی جن جو ہے کریندے ہو تاکوں بھی پتہ ہو سی ڈھول دی دھن کیویں ہوندی ہے ساکوں دا پیاری لگدی ہے خوبصورت جا ماحول ہوندے ہیں تے آج ماشاءاللہ پیارا جا ویلاگ اساں اتھائیں کمپلیٹ کرینے ہیں تاکوں ویلاگ سارا پسند آسی سرائیکی کلچر دے سرائیکی نظارے ہیں کیونکہ سارے متعلق جو وی ہے اساں سرائیکی کلچر تہاکوں چیزاں پروموٹ کر کے ڈکھینے ہیں۔ فی الحال اساں ماشاءاللہ بیٹھے وی کیبن تے ہیں شاماں تھیندیاں پئیاں ہن اے اے سائیڈ تے ماشاءاللہ سورج غروب تھیندا پئے ڈیدھے پئے وینا اے سائیڈ تے سورج غروب تھیندا پئے تے باقی اللہ پاروں خیر دعا کیتی کرو اللہ پاک تہاکوں ہر مسلمان دی خیر خریت ہووے جتھے وی رہو تندرست رہو فٹ فاٹ رہو تے ساری ماڑے جے بھرا دی سپیشل دی سپیشل لسٹ بھرا دی ریکویسٹ یا ہوندی ہے کہ ساڈا چینل سسکرائب کر چھوڑا کرو دوست احباب جتنے وی ساڈے دوست ساکوں ڈیدن اور اگاں ساڈا چینل شیئر کر چھوڑا کرن کیونکہ تہاڈے شیئر کرن نال ساڈے اندر کوئی ہک ادھا سسکرائبر آویسی تے تہاڈا اساں تہہ دل توں شکر گزار ہوسوں اور ایویں ساڈے نال تساں سپورٹ کرو محبتاں ونڈو اساکوں اللہ پاک کامیابی ڈیسی اور انشاءاللہ تعالی اساں فل کوشش کریندے پئے محنت کریندے پئے آہدن کہ جیہڑا محنت کریندے اللہ پاک اوکوں صلہ ڈیندے اساں محنت کریندے پئے اور اللہ پاک اساکوں صلہ دیسی